Keng Maskepflicht méi a Spideeler, Alters a Pfleegeheemer, Mam neie Covid-Gesetz, wat nach dëse Mount soll gestëmmt ginn, falen déi meescht Schutzmesuren ewech. D'Staatsvisitt a Lettland steet am Schiet vum Ukrain-Krich, Op kee Fall wëll de klengen Noper vu Russland zréck an d'Zäite vu Sowjet-Occupatioun. A mir hunn eis mam däitsche Jurist, Auteur a fréiere Prisongsdirekter Thomas Galli ënnerhal, deen de System Strofvollzuch kritesch gesäit. Gudden Owend am Journal. Et goufen erëm méi Covid-Fäll no der Fuesvakanz, meeschtens awer ouni schlëmm Verleef. Nach dëse Mount kéint elo dat neit Covid-Gesetz a Kraaft trieden. Domadder falen bis op d'Impfrecommandatiounen och nach déi lescht Schutzmesuren ewech. Dat bedeit zum Beispill, dass et an Spideeler, Alters a Pflegeheemer keng Maskepflicht méi gëtt. Doriwwer ass een am Secteur erliichtert, Lynn Cruchten.
Den Ament muss nach jiddereen, dee sech an engem Spidol ophält, eng Mask undon. An der Urgence ginn et getrennte Filièren fir Patiente mat oder ouni Covid-Symptomer a bei enger Hospitalisatioun gëtt nach en negative Covid-Test gefuerdert. Alles dat wäert, och op Demande vum Spidolssecteur, mam neie Covid-Gesetz ewechfalen. D'Situatioun ass stabil, mir hunn de Moment just eng Knapp eng Dosen Covid-krank Patienten am Spidol leien an dovunner mol keen op enger Intensivstatioun. An d'Situatioun epidemiologesch ass jo am Gaang sech esou ze stabiliséieren, datt mer dat kënnen elo an der Routine wéi all aner Infektiounskrankheet mat matgeréieren.
Hei op der Rumm gëtt dem nächste Covid-Gesetz richteg entgéint gefeiert. Ëmmerhi soll och d'Maskeflicht an Alters a Fleegeheemer ewechfalen. Mir Pensionären hu jo scho méi laang kee Mast méi un, mä leider Gottes déi Leit vum Personal, et wäerte bal dräi Joer sinn, wou déi elo d'Masken hunn, wou mer déi net méi gesinn hunn. Ech mengen, et geet vun iwwert der Nues bis ënnert de Kënn, dat ass e ganz groussen Deel vum Gesiicht, deen een net gesäit. Déi Leit, déi ee kannt huet, déi wésen elo scho bal net méi, wéi se ausgesinn hunn. A Leit, déi nei agestallt gi sinn, déi, do weess een iwwerhaapt nach net, wéi se richteg ausgesinn. Et war schonn schwiereg am Ufank fir äis selwer an och fir d'Leit, déi hei schaffen. Si hu schonn e schwéiere Stand oft. A wéi gesot, wann ee mat hinne schwätzt oder si eng Äntwert oder esou, da versti mer dat net ëmmer richteg. Mir si schonn derfir, datt d'Masken ewechkommen. Mir hunn ëmmer nach vereenzelt Fäll, déi gi och nach ëmmer diagnostizéiert. Muss een awer elo soen, datt datt d'Krankheetsgeschehen awer elo ganz anert ass wéi an der an der Ufankszäit vun der Pandemie. Eis Leit si jo alleguerten mëttlerweil véiermol geimpft an dat huet wierklech eng Wierkung gewisen. D'Leit géifen net méi esou schwéier krank ginn an et géifen och net méi esou séier Clusteren an Haiser entstoen. De Coronavirus wier elo eng Infektioun wéi anerer. Generell Hygiensvirschrëfte géifen an den Heemer awer ëmmer gëllen A jee no Krankheetsfäll kéinten d'Schutzmesurë séier adaptéiert ginn.
Mir hunn déi Zäit jo genotzt elo während zwee, dräi Joer, fir d'Recommandatiounen ëmmer nees ze affinéieren, fir d'hygienesch Moosnamen och unzepassen, ze verbesseren, ze verstärken. An all déi Moosnamen, déi gräifen dann direkt, wann eng nei Infektioun géif antrieden. Dat muss net eng Covid-Infektioun, dat kann och eng aner sinn. Et wier ee vill besser preparéiert wéi virun der Pandemie. Datt am nächste Covid-Gesetz d'Impfung recommandéiert bleift, gëtt vum Secteur begréisst.
Et gi schonn nees Problemer op der Zuchstreck Richtung Norden. Wéi d'CFL haut matgedeelt huet, sinn d'Zuchstrecken Ettelbréck-Kautebaach a Kautebaach-Wolz bis op e Weideres gespaart. Dat well eng Fielswand op der Héicht vu Bierden duerch de ville Reen déi lescht Deeg onstabil gi wier. Eng spezialiséiert Entreprise war de Mëtten op der Plaz, fir ze kucken, wéi eng Aarbechte musse gemaach ginn, fir d'Stabiliséierung. D'Zich gi lo mol duerch Busser ersat an d'Gemeng Ettelbréck stellt CFL-Clienten vu muer un 350 Parkplazen am Parking Däich gratis zur Verfügung. An de leschten zwee Joer sinn 58 Euthanasien hei am Land gemaach ginn. Zanter der Aféierung vum Euthanasie-Gesetz 2009 gëtt all zwee Joer e Bilan vun der zoustänneger Kontrollkommissioun gezunn. Dorauser geet ervir, dass déi lescht 24 Méint däitlech méi Persounen eng Euthanasie respektiv eng Assistance au suicide ugefrot a gemaach kritt hunn. D'Leit wieren antëscht vill besser informéiert an de Sujet wier nëmme esou en Tabu, wéi dat nach am Ufank de Fall war, heescht et am Rapport. Déi sozial Plattform TikTok, déi virun allem bei jonke Leit ganz beléift ass, suergt fir negativ Schlagzeilen. Mataarbechter vun der EU-Kommissioun a Beamte vun der kanadescher a vun der amerikanescher Regierung krute verbueden, dës App op hirem Déngschthandy ze benotzen. An och an der Belsch, Däitschland an an Italie ginn et änlech Initiativen. Et gëtt gefaart, datt d'Date vun dëser chineesescher Applikatioun net sécher sinn, Christophe Hochard.
De Mataarbechter vun der EU-Kommissioun ass et zanter Enn Februar verbueden, déi sozial Plattform TikTok op den Aarbechtshandyen ze benotzen. Op dës Manéier wëll een fir d'Cybersécherheet zu Bréissel garantéieren. So the reasons why this has been, the decision has been taken. Dës Decisioun gouf geholl fir d'Cybersécherheet vun der Europäescher Kommissioun ze erhéijen. Also the measure aims to protect the Commission against cybersecurity threats. Do dernieft geet et bei dëser Moossnam drëms, d'Kommissioun viru Cyberattacken ze schützen.
Dës chinesesch Videoplattform ass bei Jonken ganz beléift. Et geet virun allem drëms, kuerz Videoen mat anere Leit ze deelen. Séier huet een op esou Plattformen, bewosst oder oft och onbewosst, vill Informatiounen iwwer sech matgedeelt. Dës kënnen dann vun Drëttpersounen genotzt ginn. Donnéeën, déi zum Beispill soen, wou ee grad drun ass, mat weem een an der Géigend ass vun engem aneren Handy, wéi Handyen matenaner interagéieren, wat der en Typ vun Handy et zum Beispill ass, an wat rengem Wifi-Netzwierk een zum Beispill ënnerwee ass. Geféierlech kéint et ginn, wann een mat Hëllef vun dësen Donnéeën onbewosst beaflosst gëtt. Mir kréien perséinlech personaliséiert Publicitéit, mir kënnen Influenzen ausgesat ginn iwwer politesch Meenungen, iwwer aner Saachen, déi eigentlech drop foussen, iwwer dat behuelen, wat een an deene sozialen Netzwierker präisgëtt. Bei all Applikatioun, déi een op sengem Handy installéiert, muss ee wëssen, datt déi Applikatioun Iech natierlech Date freet an Dir censéiert sinn, der ze ginn an och verschidde Saachen ze accordéieren. Et also jiddferengem emol schonn d'office, fir ëmmer opzepassen, wat een do installéiert a wat fir eng Fräischaltungen ee mécht an datt dat natierlech och vun där Applikatioun ka suivéiert ginn. Dat ass bei villen de Fall. 15 europäesch Länner, dorënner och Lëtzebuerg, hunn TikTok nach net verbueden. Et handelt sech jo och net ëm en allgemengt Verbuet. Villméi ass et net méi erlaabt, des Applikatioun op Handyen aus dem ëffentlechen Déngscht erofzelueden an ze notzen. Rieds geet vu méiglechem Spionage. Hei am Land hält een d'Situatioun am A. Mir hunn och, wéi d'EU-Kommissioun bei sech decidéiert huet, fir op den Déngschthandyen d'Applikatioun erofzehuelen, hu mer och bei der EU-Kommissioun mat ronn 14 anere Länner ugefrot, wat do d'Grënn waren. Mir hunn do nach keng Äntwert bis elo. An alles, wat mer am Echange mat anere Länneren esou kréien, loosse mer natierlech och an eis Analysen afléissen. D'Internetplattform TikTok steet scho méi laang an der Kritik. D'Datesécherheet wier ënner anerem net genuch garantéiert.
An och dës Firma steet an der Kritik. De Lëtzebuerger Ausseminister an de Wirtschaftsminister hunn elo eng Firma aus dem Space-Secteur beim Parquet denoncéiert, wéinst méiglechem Verstouss géint EU-Sanktiounen. Spacety ass eng chinesesch Entreprise, déi sech 2019 zu Lëtzebuerg etabléiert huet. Si steet op der amerikanescher Sanktiounslëscht wéinst der russescher Invasioun an der Ukrain. D'Firma soll der paramilitärescher russescher Wagner-Grupp Satellittebiller zur Verfügung gestallt hunn. Eppes méi wéi 50 Prozent vun de Leit, déi am Finanzsektor schaffen, denken dacks oder ganz dacks driwwer no, hir Aarbecht ze wiesselen. Dat geet aus engem Sondage vum OGBL ervir, bei deem eng 450 Salariéeë vu Banken, Assurancen an anere Finanzbetriber matgemaach hunn. Méi wéi 67 Prozent vun de Leit fannen, datt se net genuch verdéngen. Mataarbechter géife gäre méi am Homeoffice schaffen. a fillen sech iwwerfuerdert. Dem OGBL no misste Verbesserunge komme bei der Pai, der Weiderformatioun an der Opdeelung tëscht Aarbecht a Fräizäit. Erausgeschiet huet sech wierklech, datt effektiv an der Work-Life-Balance e ganz décke Problem ass, respektiv och an der Charge de travail. Also d'Pressioun ass immens am Finanzsecteur a si hunn, si fille sech onmächteg fir do ze agéieren. Dat heescht, oft muss d'Qualitéit leiden, wëll se net genuch. Zäit zur Verfügung hunn oder wëll se mussen Aufgabe maachen, deenen se net gewuess sinn, wëll se net déi néideg Formatioun hunn. An dann ass och nach effektiv permanent déi Crainte, datt muer deen Job net méi gëtt, datt deen ersat gëtt duerch eng artificielle Intelligenz. An dat belaascht d'Leit. An dem Statec no hunn Enn vum leschte Joer ronn 53.000 Leit am Finanzsecteur geschafft. Dat sinn iwwer 11 Prozent vun de Salariéeën zu Lëtzebuerg. Mir sinn net zefridde mam aktuellen Modell vun der Gestioun vun de Flüchtlingsfoyeren. Dat sot de Generaldirekter vun der Caritas, Marc Crochet, de Moien als eisen Invité um Radio. Schold wier ënner anerem, datt mam ONA, dem Office national de l'accueil, eng Administratioun am Zentrum vum Flüchtlingsaccueil steet.
Generell, mengen ech, ass vu menger Säit aus d'Observatioun, ze vill Acteuren, ze komplizéiert, an deen dee verantwortlech ass, ass net op der Plaz. An dofir plädéiere mir am Fong och fir en anere Modell, bei deem mir méi Verantwortung hätten an dann eben och do kéinte suergen, datt en déi Ofleef méi fléissend wären.
An de ganzen Interview fannt der wéi gewinnt op rtl-LU. An den Invité muer um Radio ass de President vun der Enseignantsgewerkschaft SNE, de Patrick Remakel. De Krich an der Ukrain huet d'Sécherheetsarchitektur a ganz Europa verännert. D'Militärbudgete ginn net erof, mee eropgesat. Mattendran a betraff vun dëse Verännerungen ass e Land, wat direkt u Russland grenzt, Lettland. Dës Natioun vun zwou Milliounen Awunner ass zanter bal 20 Joer Member vun der EU an och e wichtege Partner vun der NATO, als klengt Land, wat d'Groussmuecht Russland direkt virun der eegener Dier huet. Lettland wëll op kee Fall zréck an d'Zäiten, wou et vun der Sowjetunioun besat gouf. Nach bis muer ass eng Lëtzebuerger Staatsvisitt am baltesche Land. Den Tim Moryse mellt sech vun der Plaz.
De Message no baussen ass kloer, D'Zäite vun der friemer Herrschaft wëll een hei net zeréck. Méi ewéi kloer gëtt dat virun der russescher Ambassade zu Riga, En zerstéierte russesche Panzer aus der Ukrain gëllt mëttlerweil als Touristenattraktioun. Dem russesche President Putin wënscht esou muncher een den Doud. The Latvian nation does not want to return back to this occupation, so. Lettland wëll net zréck an d'Occupatioun falen. Dat weist sech och haut an der Populatioun. Lette verstinn, och duerch den Ukrain-Konflikt, wat Fräiheet kascht, an datt wann een an engem fräie Land wëll wunnen, een och eppes muss dofir maachen. And that if you want to live in a free country you must also do something. 1991, no Joerzéngte Besatzung duerch d'Sowjetunioun, feieren déi baltesch Staaten d'Rekonstitutioun vun hirer Onofhängegkeet. Laang gewënscht, gëtt dës geschützt, fir d'éischt militäresch. Schonn 1999 triede Polen, Tschechien an Ungarn der NATO bäi. 2004 waren et dunn Estland, Lettland, Litauen, d'Slowakei, Slowenien a Bulgarien. D'NATO gewënnt fir déi baltesch Länner un ëmmer méi Bedeitung. Zanter dem Krich an der Ukrain ganz besonnesch. Iwwert déi nächst Jore wëll d'Regierung a Lettland de Verdeedegungsbudget op e Minimum vun 2,5 Prozent vum PIB héijen, méi wéi vun der NATO gefuerdert. Mat knapp 7.000 Beruffszaldoten awer ass d'Land am Fall vun enger Attack op Hëllef vu baussen ugewisen. Ronn 40.000 NATO-Zaldote sinn aktuell op der Ostflank stationéiert. Mä mir sinn hei an engem Land, wat ee Prozent vum GDP investéiert huet am leschte Joer, fir der Ukrain ze hëllefen. Ech wëll nach eng Kéier dat Gefill hei ass, wa Russland dat dote wënnt, wann d'Ukrain net d'Moyene huet sech ze wieren, da kënne mir d'nächst Kéier och mat dru sinn, obschonn datt een dat awer muss relativéieren, ech kënn mer net virstellen, datt de Putin an e Land vun der NATO agräift, mä natierlech aner Länner, déi an der Géigend si wéi Georgien, wéi Moldawien, riskéiert et natierlech d'nämmlecht ze goen wéi der Ukrain. Déi lettesch Solidaritéit géintiwwer der Ukrain ass omnipresent. Am Zenter Vaivari kruten d'lescht Joer 130 blesséiert ukrainesch Zaldote Rehabilitatioun. Komplizéiert Fäll vu Wierbelsailverletzungen, Polytrauma an Amputatioune ginn hei traitéiert. The physical can impact this mental condition and our special is also hard to work with. Déi physesch Aspekter kënnen op d'Gemitt schloen. Mir hu Militärpsychologen, déi sech mat de Patienten ausernee setzen. Vill Patiente sinn no hire Blessuren alkohol a Medikamenter ofhängeg. An dësem Fall ass déi mental ewéi och déi psychesch Gesondheet wichteg. Nach eng Kéier 120 Leit aus dem Krichsgebitt wäerten dëst Joer dobäi kommen. Ewéi déi meescht wënscht ee sech hei a Lettland e séieren Enn vum Krich an der Ukrain.
An um Bord vun der Staatsvisitt huet de Grand-Duc Henri och op déi rezent nei Reprochen géintiwwer der Grande-Duchesse am Ëmgang mat hirem Personal reagéiert. Dat war jo virun engem Mount an engem Artikel vum Lëtzebuerger Land thematiséiert ginn. Et wier net alles, wat an der Zeitung stung, zu 100 Prozent richteg, esou de Staatschef. Et géif kee gréissere Problem ronderëm den Ëmgang mam Personal am Palais ginn a seng Relatiounen mam Premier Xavier Bettel géife lafen, wéi normal. Et wierkt wéi en Detail, kéint awer geféierlech Konsequenzen hunn. Am Atomwaffespäervertrag vun 1968 gëtt et eng Klausel, déi et méiglech mécht, datt eng nuklear Natioun radioaktiivt Material dierf un eng aner Natioun, déi net Nuklearmuecht ass, weiderginn, wann et net fir militäresch Waffen, mee fir d'Bedreiwen zum Beispill vu Schëffer genotzt gëtt. Mat enger Ënnerschrëft haut a Kalifornien gouf domadder en bedenkleche Präzedenzfall gesat. Petz Bartz.
Wann en atomart U-Boot just mat atomarem Brennes fiert, mee net mat atomare Waffe bestéckt ass, ass den Atomwaffespäervertrag respektéiert. Am AUKUS-Schema, de Begrëff steet fir Australien, Groussbritannien an d'USA, Soll Australien, wat keng Nuklearmuecht ass, bis 2030 mat atomar bedriwwenen U-Booten equipéiert ginn? Et ass eng Äntwert op déi chinesesch Ambitiounen am indo-pazifesche Raum, kéint awer och weltwäit zu enger neier Oprüstungscourse féieren. D'Rechnung fir Australien chiffréiert sech iwwerdeems op ëmgerechent 245 Milliarden Euro bis 2055. Am Kontext vun der Oprüstung huet de russesche Verdeedegungsminister Sergei Shoigu haut de Waffeliwweranten doheem den Uerder ginn, d'Produktioun vun den Héichpräzisiounsmissilen ze verduebelen an d'Käschten déif ze halen. De polnesche Premier Mateusz Morawiecki huet iwwerdeems ugekënnegt, datt Polen der Ukrain bannent den nächste véier bis sechs Woche plangt, MiG-Kampffliger ze liwweren. Bis ewell wore Fliger en Tabu. De schweedesche Premier Ulf Kristersson sot haut, datt Finnland der NATO wäert viru Schwede bäitrieden. Bei Schwede wier et eng Zäitfro. D'Tierkei blockéiert den Ament weiderhin en NATO-Bäitrëtt vu Schweden. Nom Tropestuerm Freddy ass elo confirméiert, datt op d'mannst 190 Awunner d'Katastroph net iwwerlieft hunn a Malawi. Grouss Quantitéite Reen hu ganz Quartieren a Bullislawine matgerappt. geschwächt an zerstéiert. Virun allem betraff wor d'Wirtschaftsmetropol Blantyre am Süde vum Land. Blitz, eng nei Intifada am Noen Osten, d'Organisatiounen Hamas, Fatah oder Islameschen Dschihad verléieren un Afloss an de palästinenseschen Territoiren, déi jonk Generatiounen sinn desillusionéiert vun de Mainstream-Militanten, an agéieren ëmmer manner kontrolléiert, iwwerdeems d'Ultranationalisten hannert dem Premier Netanjahu an Israel näischt zu enger Deseskalatioun bäidroen. Mir sinn all hei, all Aqsa-Brigaden, all Quds-Brigaden an d'Al-Qassam-Brigad. Mir stinn zesummen. Mir si Bridder. Meng zwee Bridder goufen ëmbruecht, mee si hei sinn alleguer meng Bridder. Mat all Märtyrer, dee stierft, gewanne mer der zéng bäi. Am Spidol vu Courtrai an der Belsch ass mat senger exzellenter Kichen elo iwwregens déi éischt Klinik, déi et an de Gastronomie-Guide Goemio gepackt huet. D'Qualitéit vun den Zoosen an de Fëschplaë gëtt absënns ënnerstrach. Als Dessert schmaacht dann, datt d'Krankekeess d'Rechnung iwwerhëlt.
Wéi sënnvoll si Prisongen? Zu deem Thema hält muer den Owend de bekannten däitsche Jurist a fréiere Prisongsdirekter Thomas Galli eng Konferenz zu Dummeldeng. Den Auteur, deen och Psychologie an Kriminologie studéiert huet, gëllt als Kritiker vu Prisongen. Senger Erfarung no géif de System vum Strofvollzuch kriminell Tendenzen nach verstäerken. Dan Wolf huet sech am Virfeld vun der Konferenz mam Expert ënnerhal. Senger Meenung no hätt Lëtzebuerg d'Potenzial, e Virreider a punkto Strofrecht ze ginn. Also Luxemburg hat jetzt im europäischen Vergleich relativ viele Inhaftierte pro 100.000 Einwohner. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man sich anschauen muss und wo man ansetzen muss, gerade weil Luxemburg auch ein reiches Land ist mit

An de ganzen Interview mam däitschen Prisongs-Expert, deen also muer den Owend eng Konferenz zu Dummeldeng hält, fannt der bei eis um Internet. Da komme mer bei den Sport. Den Owend ass erëm Fussball Champions League. Haut ass d'Suite vun de Retourmatcher an den Aachtelsfinallen. Um zweeten rtl kënnt der bei eis de Match Manchester City géint Leipzig zesumme mam Jeff Kettenmeyer suivéieren. Jo, de Jeff ass scho prett. Jeff, d'Gäscht hunn am Fong eng gutt Ausgangspositioun.
Gudden Owend, jo duerch eng gutt zweet Hallschent am Aller-Match huet Leipzig haut nach gutt Chancen op e Virukommen. An der éischter Hallschent huet City wuel dominéiert, mee konnt awer just duerch e Feeler vu Leipzig e Gol schéissen. An der zweeter Hallschent hunn géint Leipzig zielt deemno nëmmen e Weiderkommen. Ob dat geléngt, gi mer den Owend um 9 Auer um rtl Zwee gewuer.
Merci Jeff, voilà vill Spaass dann beim Fussball wann der e kuckt, och soss e ganz schéinen Owend wann der wëllt, muer si mer rëm do, äddi.
Dat do ass de Sascha. De Sascha ass gären ënner Leit. Hm, awer net wierklech. Ee Moment, ech erklären iech et. De Sascha sëtzt gär eleng op enger Plaz, wou vill Leit sinn. Jo, well wat de Sascha am léifste mécht, ass, de Leit ronderëm nozelauschteren. Wat zielen se? Wat sinn hir Problemer? Wee sinn déi Leit? Ech lauschtere gären aner Leit no, déi ech net kennen. Ech stelle mer da vir, wéi se ausgesinn. wat se maachen, wat fir Macken se hunn, wéi se laachen oder sech duerch d'Hoer fueren, hir Hobbyen, awer och hir Ticken, awer virun allem wat se eenzegaarteg mécht. Jo, ech interesséiere mech fir deenen anere Leit hiert Liewen an ech erfanne gäre Geschichten. Dir mengt ech wär net normal, mee ganz éierlech, wat ass da schonn normal?

Manner CO2-Emissiounen, manner Verbrauch, mee et ass trotzdeem gutt en net grad all Kéier ze benotzen. De Renault Captur E-Tech Full Hybrid, bis zu 40 Prozent manner Verbrauch. Am Mäerz kritt Dir schonn e Renault Captur als Bensinner vun 169 Euro de Mount un an exzeptionell Konditiounen op der ganzer Gamme vu Renault. Porte ouverte samschdes den 18.
Reesen an Zäite vun Inflatioun. Also déi gréisste Schwankung, déi mir feststellen, ass effektiv bei de Fligerticketen. Do kann et mol sinn, datt et bemol den duebele Präis ass, wéi een dat sech erwaart. Kënne mir eis d'Vakanz dëst Joer nach leeschten? De Reportage muer am Magasinn.